Yo, nɔvi lɔlɔwo, mido gbe na ame sia ame va gbe ŋkeƒe aʋa la dzi. Ŋkɔ nye nye ɖem ne nye ame ene va mɔ dzi dza agba na subscribe ne subscribe la ke bana ma video kple ame nɔvi. Akpa ma ele veve ɖe egbe nu sue ɖe ya me di be makɔ fia me le mɔ dzi ele kpɔkpɔ fifi la. Azɔli me be ne afɔ le asiwò me nye abafa o, efia be nàte ŋu anɔ five dɔla ɖe kpɔ le akaunti ya me, six dɔla ɖe kpɔ le akaunti ya me. Ne ekpɔ nye kple yeovo tsatsawoe, nye, nye, nye, nye, nye ŋkɔ nye eyi le dzie me le fii. Aha, nyewo fotoe nye ya le fii. Ekpe ɖa ɖe. Aha. Wobe congratulations, official. Ɛɛ, game a mí ƒoe vɔ. Azɔliɛ mí zɔɛ vɔ. Ta nui ava dzɔe nye be, mía ame yiwo mízu azɔli evɔ la, woava xe fe na mí, alo ame yiwo ge le nua me la, woƒe ga yiwo dzɔ ɖe nua me la, míava mee ekema míanɔ wo ɖu vivivi. Ega me be mesugbɔ o vɔ míate ŋu azẽ kɔ wɔ nane. Ekpɔe ɖa ɖe, ahan, mía ame yiwo mído azã vɔe ma, mía ame yiwo míwui. Enua sugbɔ. Mía ame nɛnɛ le mɔ dzi fifila, ne ekpɔ nua me la, mía ame yiwo mídzɔ ga be míaƒo game, mía ame yiwo ame alafa ene kple wui adre eyae le ka dzi fi míawoe dzɔ ga vɔ ne ekpɔ fifi la la ame yiwo susɔ yiwo ɖu enuɔ la mía ame yiwo le e aɖieƒue nye ma. Ega mi dzɔ tɛntɛn dɔ la ya mi dzɔ ɖe nuwo me ta ame yiwo ge la woawo tɔ ya miava ma. Ekplɔ da ɖe ta egae miava ma eya nye ya le fi makɔ akpa makɔ da ɖe teƒe bubu ate ŋu anɔ ke ma me wotse wate ŋu anɔ eh, wan wan dɔla ɖe kpɔ tu tu dɔla ɖe kpɔ le fi ma ne me yi ɖe megbe la ma yi ɖe megbe game ya wa me vee ta me le ʋu fifi la ne na kpɔe ɖa he me ʋui la ekpɔe ɖa ɖe mi ame yiwo mi le game evelia me ma enye me xe efe ɖe eh, game ame yiwo ebe mate ŋu anɔ wa me tɔ ene ƒo zi ɖeka Ahan vɔvɔ̃manɔme ekpɔe ɖa ɖe ta akpa ma eyae nye ma. Nyemaƒo nu didi tso eŋu o. Wole yɔ be Stepbird. Ehiã Fitbit ne nàkɔ kpe ɖe eŋu ekema àte ŋu anɔ wɔawɔadɔla aɖe kpɔ. Menye wina ya ta mekpɔ wina nye ƒe azɔliwo me zɔlikɔsida me ema mekɔ ŋkeke ɖeka kɔ ɖi ɖe eme. Ahan game ɖesiaɖe kple etɔ. Fifi laa nèle nye kpɔ le fii la, eh, mage ɖe account me ne mafia wò naɖe yi nye point a point naɖeke mele eme o efia be zero zero ye le nyɔ account me woaxe fe na makɔ efia tse kɔ fia wɛ makɔ screenshot kɔ fia wɛ kple susu be ne wò tse nadzɔ one one city le eme point ɖe sia ɖe is equal to ne kpɔ le fi one point is equal to one us dollars ta point ɖe sia ɖe yi nava kpɔ le goya me la efia be dɔla ya wònye ahan mayi ɖe akpa evelia ne mafia nu evelia nu evelia ye magafia wòye ya nye eh, nu mi le yɔ be hanigen nye ƒe surplus wifi eya mele zazã kɔ le one one dɔla kpɔ eya metsina hanigen be ɖe so wifi le asi nye ele kpɔ le dze mele fi nyewo wifi nye ya le dze mele fi ahan nyewo wifi aɖe nye mele fe xe ɖe ta Ɣleti ɖesiaɖe ta surplus aɖe me haya ameyawe no va wɔ dɔ ma nam for free. No dzra surplus wife aɖe ne no xe fe nam le eme. Ta ole fe xe nam efe yo xe nam fifi la eya nye twenty dollar eyi le fini le kpɔkpɔ. Me kpɔ ɖaɖe eya nye twenty dollar ma te ŋua de eya ma de ɖe kɔ de fika ma kɔ de PayPal ya ma te ŋua de kɔ de me. Ahan eh bonus yo me kpɔ ema. Bɔnɔ siwo me kpɔ ma, exɔ nye yiwo dzɔ eh, wo geɖe me kplim, megblɔ na wo woame woame nene woame ne. Aha, ne wotse geɖe me la fia be anɔ me ma. Aha, ta eh, magba ega 20 dollar ma magbe fifi la ne mi kpɔe le Ghana me be ne ne ye. Eya nye ma ne le kpɔkpɔ le fii. 162.50 Ghana cedis. Ghana ya mee ma. Ne ame kɔ ega gbagba kɔ yi ɖe Togo ma kpɔe ɖa be ate ŋu atrɔ kɔ yi ɖe Togo ɖa ma yi ɖe Togo oh no you are going ma yi ɖe Togo tii ya ɖe ha Togo ɖe awo nye me xɔse be Togo miakpɔ Togo le fi o West African France aha eya nye yi miakpɔ. Kpɔe ɖa ɖe, mete ŋu change o. Egɔme nye be, eh, aha, West Africa san France, 20 dollar, makpɔe be nene wanɔ. Ele nene, akpe wuieve, akpe wuieve. Eya nye Togo ga me franc me, mi le gbalẽ CFA me ɖe, ele akpe wuieve. 20 dɔla eye anye ma ya mele xɔxɔ be mele nyewo wifi dzra na ame ɖe ne wotse le wifi dzra na ame ɖe la wòate ŋu anɔ one one dɔla ɖe kpɔ le fi ma mebia dagbe na ame sia ame le mɔ dzi mebe ega ele mɔ dzi wo yi me ɖu kpɔ o eya ate ŋu aɖui paypal aʋui ne nakpɔ one one dɔla ɖe le fi ma ne mayi ɖe eh, nye ƒe step bet me la mayi ɖe megbe ne nakpɔe hã nɔvi lɔlɔwo nye medi be video ne didi akpa o ega ele mɔ dzi di ne nake ɖe ŋu wotse nanɔ ɖo azɔlitɔ ya ne ten dɔla te ŋu asi wo visa card mele asi wo yi ɖe bank ɖe sia ɖe nava di visa card ekema naku paypal na verify ekema wotse nadze azɔlia zɔzɔ Ele azɔlia zɔ xoxo le aƒe. Ahan. Ok, nɔvi lɔlɔwoe, míanɔ kame. Videoa me be ne mɛ ɖe, menye nye ɖeka tae woakpe ɖe ame ɖe nɔ nɔviwo ŋu. Wa WhatsApp status wɔ kple Facebook page wɔ wate ŋu amɛ le fi ma. Mi maxɔ naɖeke le asiwò o. Ne ekpɔ videoa ya ne like tse ɖe maxɔ naɖeke le asiwò. Makɔ naɖewo kɔ fa yewo le veve ɖe amegbetɔ akpɔ ŋgɔgbedede le agbea me. Nɔvi lɔlɔwoe. míanɔ ke me. Egbe nu yi medi be magblɔ na wò nye be ne nu yiwo mele fiafia, nu yiwo mele wɔwɔ le mɔ dzi ele dzidzɔ na wò la, dze agbagba be na subscribe. Kpɔ gɔmea, kpɔ gɔmea, kpɔ be e, nu dze button dze ma woŋlɔ ɖe edzi be subscribe na subscribe. Ne subscribe vɔ la, ekema nye kpli wò míanɔ kame. Subscription nu eve le eŋu. Ne subscribe le Wobat Ezi Button dzi la, azi ga via dzi, ga sue ma nazi dzi. Notification Bell, zi All, ekpe ɖa ɖi kple susu be gbe sia gbe ne mekɔ video kɔ do ɖa wòe anɔ xɔ, anɔ YouTube atsi na wò be mekɔ video kɔ do ɖa. Ta akpa ma ya medi be magbɔ na wò egbe ema. Tsa gbagba ne na subscribe. Ne subscribe vɔ la, nàte ŋu ame kple exɔnwɔwɔe. Ame kple ehɔwɔwɔe kple susu be wo tsɛ woakɔ woƒe susu kɔ va mɔ dzi, woakɔ woƒe to kɔ va mɔ dzi kple susu be míanɔ nu srɔ̃. Ahan, ta akpa mae ma.